Tiahcun program pakhatnak bantukin kan kal colh lai i lente aa celhtu hna hmunhma laknak si lai. Tuni tuni kan caan hmannak vialte Pasca chan thang nih Pathian sinah a kan update nak caan si lai. Hallelujah Bawipa. Tuzing nan i ceu dawh lunglawm tein na kan phanhter lawng hmanh si loin nangmah dawtnak thawngin hika khua ah Laitlang lei in tlang kip ka kip in kan rak khai nangmah nih lam kan hruai law ni cu nitlak longcaw arkasa te hnuai hi tlamtling tein Bawipa kan ngeih khawhnak lai tampi buai hrimhrim in na sinah tha kan cam kan fa kan Pathian. Amen. Bawi Nawl Patawi Chising in kan tak cawm. A si ahcun kaa chuakmi Thlantlang peng lente ai celhtu le a zoh dingmi lu thuh nan hmaiah ka thimnak tawite ka hmuh caah kai lawm. A fian khawh chung thiang in chim kai zuam lai. Pakhatnak ah lentecelh bawlung chuih timi hi vawlei cung nainganzi ah a sang bikmi a si timi kha pakhatnak chim kan duh hna. Cucu Thlantlang peng nih Australia ram kan ram a si lomi Australia ram ah zeitindah kan cawlcangh la tiah Thlantlang peng nih kan i timhmi cu kan fale mino hna chung hin hi ram dawtnak thinlung le hna selaw rual ran tein pakhat le pakhat i hawikom hna selaw Cu pa cun hmailei ah lente ai celhmi lente an i celhnak in vawleicung level phain kho te hna seh timi kha tinhmi kan ngeihmi si. Cucaah nihin ni ah lente nan celh tikah pakhat le pakhat i en kawl i en kawlnak si loin pakhat le pakhat dawtnak tein lente celh i zuam u law Cu dawtnak tein, zodawh tein, len tein nan i celhmi nih hawikomhnak ṭha chuahpi sila, cu hawikomhnak ṭha nih cun Thantlang peng caah hmailei ah zeitluk naingazi ṭha dah a chuahpi lai timi kha i tinh bu tein nihin ni ahhin Lente celh ulaw a forhtumi hna minung zong nih i enkawnnak thinlung nei lo tein dawh tein an celh khawh nakhnga le thazaang peng caah fapa ṭha an hruh khawhnak tu in tha pe hna u tiah zaangfah nawl bu in ka bia ka donghter. Cucu ACC President Pu Helen nih biatawi a chimnak caan si rih lai. Ah, lunglawmnak tampi ka nei. Hika hmun ah tuzing caan ah hi bantukin ah, kan mino he hna hmaiton tein ah, i hmuhtonnak caan ṭha zong kan hmu tikah nan cungah lunglawmnak tampi ka nei i Cu lawng si loin hika ah ka tawlchim dingin kan pale tampi an um nain zeiruang dah keimah theng tein rak ka ṭhial timi ka ruah tikah hin a rak ka sawmtu nan cungrua lunglawmnak tampi ka nei. Ah, kan ti khawh tawk kan rianṭuanmi ah upatnak na kan pek ca zongah khan rianṭuantu upa, tlang upa vialte nan dihlak cungah khan lunglawmnak ka ngei timi kha hmasabik ah kan chim ka duh. Cun tu ding caan ah hi ka kan hmuhmi tete hna hi a luancia caan ahcun pali fang a nei hna pahnih thum nei hna hika han rak dir si cunan tu ahcun mino tete hiti i kan hmai i lente a cel ding i nan rak dir tikah hin kan miphun van ruah tikah nan cungah hin kan lawm tuk timi zong kha van chim kan duh i Cun atu bantukin Thantlang peng i hawikomnak ka lentecelhnak ah hin a luan cia caan zongah nu le pa nih hi virh ding zongah hin rak thlauh len a si. Cu bantukin ACC zongah zeiruangah dah hi bantuk hi biaruahnak nan neih lo timi zong kha rak chim rak ruahnak tete zong kha rak tam ngai. Asinain hika ram ah cun an dir ko lai i ṭhatnak bikinn hmailei ah kan kalṭi kho te ko lai timi zong kha bialehnak tete zong a rak um. Cu bantukin a luancia kum ah khan rak thawk a si i cu kum zong ah cun dai tein bawi puai ka rak lim a si. Cun nulepa nih an ngeihla bikmi le zeiruang ah dah bawlungpuai ah hin lentecelhnak ah hin an i tel lo timi kha an pek lo timi lawng ah phi a um. Cucu zeidah a si ti ahcun kum palik an chuih tikah a zoh len siseh, a pawngkam mi siseh, cun a chuihmi hna nih an dih tikah a zan in siseh zeidah a chuak timi nih khan a zulh tawn. Cucaah atu ṭawngcaw rak dirhmi zong hi an duh lonak kong rak hal tikah a ruang bik cu lentecelh kan timi nih hin zeidah a chuahpi ti ahcun i tihkivelhnak le a zan ah lungretheihnak buainak a chuahpi tawn caah hin nulepa nih tha an pek lonak si. Cu thil vialte cu hika kan fa kan nau le cheukhat hna cu khalap ah hika hin an lut cang. Hika ka lap zong ahal Laimi minung pali nga na tel cang. Tikah bawlung chimhmi mi ah ka sa timi hi zeibantuk dah a si timi kha hika i an president hna zong kan ṭha tein kan chimh hna tikah Laimi hi bawlung chuih zong nan thiam tampi in hika han rak lut u tiah tha kan pek ngaingai i atu zong ah hin hmailei a kal khawhnak ding ah hika ah tlang upate hna nih na zohmi hna cu atu cu hi Hmailei ah kal lai maw kal lo, tuchun ma dongh lai timi hi nihin ni ah hin a phi biachahnak an tuah ni a si. A ruang cu nihin ah tuzaan zan sumilam hleihnih tiang ah thawng zeihmanh um lo tein dai tein tipuai hi ai lim khawh a si si ahcun hmailei ah a kalnak ding siseh cun miphun huap in zeitindah kan kal lai timi kong zong ah siseh ṭha tein i ceihmaiṭi khawh a si. Sihmanhsehlaw tuchun ah hi puai chungah siseh atu zan tiangah siseh buaibainak le lungretheihnak um sia cun tuchun zong hin nan tlang upate nih hin hmaikum ca ca ruat ti lo hna sela thei lo kho si cuca cun tuchun ai celmi vialte hna zong nih i pawlpomhnak a si bantukin i hawikomhnak timi cu pakhat le pakhat i ti sual zongah i ngaihthiam ka haumi kha si Cucaah cun atu can bawi zongah hin pakhat le pakhat atu an chim cang bantukin i hnursuannak um lo tein dai tein ai lim khawh nakhnga ding caah atu hmailei kalnak ding caah a hram thok si ti ding zong kha nan sinah kan chim cu cun a donghnak bik ah man chim kan duhmi cu atu tawng caw tiah cheukhat in ti nain tawng caw sako hi Sanain hika lei ah hin kei ka thinlung ah a chuak ngai mi zeidah si ti cu Thantlang peng a hawikomnak pumpululh celh zuamnak hi khi ka thinlung a chuak ngai. Cucacun hi pin le hin a dong atu hin pat aa teimi nan um lai a sung nan um lai sihmanhsehlaw a tei umphung a sung umphung si bantuk in hi pin lei cu kalnak ding um ti lo cucacun kan zapi tuanvo kan nei hmailei kan kar hlannak ding caah

Atu hi a voihnihnak Thantlang peng pumpulun chuih zuamnak ṭawngcaw aa ṭuah ṭhan a sang i hika lei hi ai zuam dingmi kan fale nau hna an si. Atu hi hika ummi hi kan hotu a si, kan secretary a si. Atu kha umnak an rawh dih cang hnuah anmah pini he chikkhatin biaruahnak CNC nei dingah timhtuahnak kan ngei. Ahotu seh, zei hlan ah nangmah na min le na kong tawi a van thlen ta na ka duh ko. lunglawmnak tampi ka nei hi bantukin CNC nih ruah lo piin kanmah kong lam siseh ṭawngco kong lam siseh chimnak nan ka pek caah lunglawmnak tampi ka nei i keimah hi ka min cu Romawi si i Thlantlang peng i Dawnpuai a chuakmi ka si. Melbourne, Australia hin kum thong hnih le kum hlekhat ah khan Pathian dawtnak thawng in dam tein kan rak hman ve. Siahcun sika thlitak na fa tein keimah kamin cu biakuk thang ka si i ka khua cu Thantlang peng Phunhal khua si. Australia hi kum thong hnih le kum riat July thla khan dam kan rak phan ve. Lai lawm. Kan lawm. A si ahcun ṭawngcaw hi zeitin hin an thawk i zeitin thla zei ruahchannak hin an rak tuahmi a si ti tawi fiang in kan rak chim ta la maw? Si, hi ṭawngcaw hi nikum kum thong hi le kum hleithum khan hika ah kan nul kan pa hmasa a simi pawl nih saduhthahnak an rak chim lengmang i meeting an rak thu. Tuah taktak khawh a si hnga maw timi kha an rak ruat i meeting tampi an ṭhut hnuah tuah maw ṭha deuh lai tuah lo ti kha biachahnak rak tuah a si i a zeisi poah ṭawngcaw hi kan i tinh cemmi cu hika Thantlang peng a ummi u le nau rual lungkhat tein kan um khawhnak ding caah siseh kan i dawt chinchin i pakhat le pakhat kan i tlaihchan chinchinnak ding caah le sport lei lentecelhnak lei zongah thazaang kan lak khawhnak ding le ṭhanchonak kan neih khawhnak ding caah timhlamhmi si thil dang pakhat hmanh ai tel lo i kan fa le kan naule pawl thinlung ah siseh, taksa siseh ngandamnak an neih khawhnak ding ca hi kan rak tuahmi si timi kha chim ka duh i nikum khan kan thawk i tukum hi a voi hnihnak ding si. Secretary te cu nang zeithan na ruah ning si? Si, kan president nih khan zeimazat cu a chim cang i a mur ngai ngai zong kha a rung chim dih cang i a hi tawng cu hi zeithla a maru tak tak a si timi khi cu atu ah kan president an van chim cang. Kha bantuk khan hi tawng cu kan tuahnak a sullam hi Thantlang peng kan i ṭhithruainak le kan thlakannak vialte hna nih hi lentecelhnak sport lei ahhin an ṭhancho khawhnak hnga ding ca kha a biapi deuh in ruahmi cu si cu lawng hmanh si loin chunmang an nei chirimi kan pale nih zei bantuk dah a si ti ahcun hmailei ahhin hi kan fa kan nau le hna nih hin Thantlang peng caah biatak tein thazaang chuah duhnak lungthin tiang an neih khawh nakhnga ding caah khan timhtuahnak neihmi cu a si kakha ka Kai lom si ahcun tutan ah hin tlang zabe an tel kho atu ah hin tlang an i tel kho le tlang dang zong cu um cu a si ko natein minung player duhning in an neih lo ruangah zong a si ticun kan umnak hmunhma zong nih a neih ve i nichuah lei a puai tuah a si tikah nitlak lei caah cun rak rat le rak kai kha a har ruangah khan tlang sarih hrawng zong philh kho ding kan si natein nihin ni tiang cun tlang nga lawng kan si kho rih hmailei ah cun hinak tam zong chilh khawh a si te lai ti ruahchannak kan ngei ko Atu nan van chim ning ah khan Thentlang peng ti bantuk khan nan chim tikah hika a ummi hi Melbourne khua kan sa ti cang va si kaw a khua khat kan si ko hmun khat kan nan di cang ko i cu bantuk in peng le tlang a herh peng ko tiah nan luat maw? Oh, hi zawn te hi a isu te hi thuk ngai in van ruah hau i si. a minung cu chuahkehnak hram kan nei cio hna i kan chuahkehnak hram hi khuazei kan um paoh ah hin philh awk a ṭha lomi si tiah ruah a si i kan lai phungthluk zongah mi le mau hram tiah an rak tuahmi um i cucu kan chuahkehnak le kan sinak kan identity kan philh lonak ding ca khan a si. u le nau kan sinak te hna, ai naihmi tete kan sinak te hna kha kan i theih peng a hauhnak zawn a um caah hi thil nih hin a ṭhat lonak lei nakin ṭhatnak lei a sawhpi ko lai tiah ruahnak kan nei i tahchunhnak ah Thantlang peng ah nu le pa Thantlang peng a chuakmi si ko natein fale ramdang hmun dang ah an tlem tikah ka suah ka kehnak taktak hi Thantlang peng a si ti ai thei lomi hna nih i theihnak an von neih hmanh kha tampi kanmah kanmah kara i pehtlaihnak kongah khan ṭhathnemnak an nei lai tiah ruahnak kan nei i cucaah cun kan sining taktak khuazei chuakmi dah kan si khuazei ralmi dah kan si timi kha kan i theihfian hnuah khan hawikomnak ṭha a ngei kho dingmi kan si ti kha ruahnak kan neih ca hi hi kan tuahmi si. Um, kan pale nih cun cu bantuk kan nei ko nain hika a chuakmi kan fale nih hin cu khua cu peng cu tlang kan si ti kha an na hngal peng lai i an huam peng lai an duh peng lai ti na ruat maw cu ti a si lo ahcun teh cu bantuk cu theih hngalh peng na chim peng hau ko ti na ruat maw si khakha biapi ngai ah kan ka ruahmi si zeicah kan ti ahcun khakha kan tuahpi peng hna lo i kan chim peng hna lo si si ahcun kan fa kan nau le nih khan Kha bantuk kha tuhnu kumhra kumkul ah an philh hrimhrim ding kha si. Cucaah hi Thantlang peng kan si ko timi kha an i theih khawh nakhnga ding caah khan kan chimh lengmang hna le kan cawnpiak lengmang hna kha a hau ko ti kha ka ruah ning si. Si, van alawm. Cun vai ah hi ṭawng caw hi aa nu le pa zeimaw nih a ṭha tiah aa hmuhmi um ve. Minung kan ai lo lo caah cun a cheu nih a ṭha lo ti zong an hmuhmi um ve cu a ruang tampi um lai i atu nan van chimmi zawn ah khan Nihin ni ah Laimi kan ra kan a fun dih cang i zin thlachin ti ah kan dir lai i hmunkhat ti ah khua kan sak khawh lai i cun kan khuasaknak zong kha Melbourne tahchunhnak ah kan chim si ahcun Melbourne si ko cang i Thantlang peng si ti lo cuka tlang khaka tlang ti si ti lo Melbourne khua kan khua kan sak dih cang tikah cu bantuk i i then lengmang cu teh fa lei te kan fale caah hin a phichuak a ṭha ko lai ti na ruat maw? Oh, hite hi a ruah ning hi thiam a hau ngai rua tiah ka ruahmi si i kei pumpak i ka ruah ning ahcun hihi i ṭhennak a sin ka thei lo. Kan dihlak in Laimi kan si dih i tahchunhnak ah Melbourne khua a sami ca zongah hika hin Laimi dihlak a kan funtomtu ACC an um. Cu tang ahcun an fa a nau tete a ṭengnge tete hna kan si hna i Cawngcaw kan dir ruang maw tahchunhnak ah Haka peng zong khi a dang ten va dir hna seh law ACC a thihnak hi ka thei hrimhrim lo. ACC tangah khan community me tete a ummi te kha i pawlkomhnak le lentecelhnak kan hei tuah bia khi a si i cucaah cun miphun caah a ṭhat lonak ding a chuahpi dingmi kha kei cu ka hmu kho hrimhrim lo i tahchunhnak ah peng tang ah cun tlang tete zong kan hei um tlang tang ah cun zei kan ti lai group tete in kan hei um group chung zongah minung timi cu khua zongin dir khawh a si rih khua tang zongah khan chungkhar kan um kha bantuk tete khan atang lei tete kha ai si tlaihning a si i cucaah cun hi thil nih hin community chungah a that lo lei in thil cu a chuahpi lai ti cu ruahnak ka nei ve lo Cuti si ahcun kannih cu community tahchunh in cimmi ACC te bantuk a rak um cimi community he kalhkih in si loin cu bantuk he community kha ṭhanchoter kan duh ko a hiti kan tuahmi hi a ṭhanchonak nei lo tein kan miphun ṭhanchonak ding sawsawh caah zalong te tu in um kan duh ko tinak maw si maw a si lo tin tuah lengmang ve i kanmah tein kha kan sawsang ve ko la ti kha ruahnak a si. Ah, a si hrimhrim lo kha kha ACC kalke in maw bu dang phuai dang kanmah Laimi community chung zongah tahchunnak ah phuai dang le organization dang hman khi va um hna se law anmah va kal le va ṭaih phungphai khi pakhat hmanh kan i timmi si lo kanmah zong ACC member cio kan si hika Laimi ah community ah member a lutmi cio kan si i cung lei khuakhannak le lairelnak kha va kal i an duh lo ning thil tuah kha kan i tinhmi zong a si lo. Amah belte cu kanmah Tainguan chung te ah, kanmah area chung te ah khan kha kanmah te kha zeitindah lentecelhnak le i hawikomhnak ṭha kan neih khawh lai, zeitindah kan i theih chinchin khawh lai timi khi si. Kan cunglei ACC lei kap maw, cunglei hruai dang hna siseh law, kha bantuk tete zawn ah khan cun kan tuah khawhmi, kan i tel khawhmi a um a si ahcun khakha cu kan dihlak i kan rian a ṭhancho khawhnak ding caah khan kan i tinhmi le kan duhmi si ko. Si. A na ruahnak fiangfak tein nung timmi nan duhnak taktak nan dirhmun fiang tein na ka chimhtak na lo. Mm. Si, kei zong lunglawmnak tampi ka nei. Si, hihi tuchun hi ram leng ah Australia ram ah a voi hinak kan tuahmi a si i kan ngai ngaimi a si. Nikum ah vakhatnak kan tuah. atu he voi hin kan kan kala hna zong an ngai ngai ngai an si atu i a chuih dingmi hi teh zeithlan si ka theng ko ta lai maw

Ngakchia bik in uk bik tiah a kan telpi mi nan dihlak cungah lunglawmhnak chim tawk lo kan nei ti kha kan chim hmasa ka duh. Cu lawng si loin lente ai serh cu nan dihlak cung zongah dangdol tein phungtang lente nan kan serpiak caah kan i lawm tuk hringhran ti kha kan chim ka duh. Cu lawng si loin chungchuan lei in siseh hmunthur lei in siseh a zeidang zeidang zeizong vialte in a rak kan bawmtu le a rak kan zuanhnawhtu

Taksa ngatu dingah Kaka Bed player Ngun Ngai Cung Pahnihnak, Laksola dingin vanzangtlang pali zawnnak petu Vice Chairman si lai.

Dirhmun na tutan tiang kan fak an mau. Lenten ceihnak ah dam le duhawm tein him tein na kan in piak caan nan kan thangthat. Pengpangnak le nunnak lo thangthatnak vialte nung ma ta so sa. Ka bawipa la ka pathian nu nihin ban tuk te in kan i hoikomnak siseh Ka Bawipa le ka Pathiannu pakhat le pakhat kan dawtnak siseh, cu pinah hi bantuk an tuahpiaktu ka Bawipa le ka Pathiannu committee chung zongah nangmah nih remnak, daihnak, dawtnak, damnak, ṭhawnnak he nangmah nih umpi hna law ka Bawipa le ka Pathiannu nihin hi kan tuah bantuk tein hi ṭawngcaw bawlungpuai kan tuahmi hi remnak, daihnak, dawtnak in nangmah nih Bawipa ka Pathiannu Kannih thelhṭawm caw Thazaang peng chungah remnak daihnak dawtnak van sersiam ko tiah kan nawl. Bawipa le ka Pathian atu hi kanmah le kan in ciam ah kan kal cang lai. Kan himnak lungpi Jesuh, Bawipa le ka Pathian nungmawt ro kan nawngnak nungman i kan veng law kanmah le kan in ciaodam lawm tein nungman i va kan phak ti ko tiah kan nawl. Tuzan kan dihlak kan nunnak kan caan chung i na Pathian chungah kan sen. Kan Bawipa Jesuh Khrih bochanmi lunglawmnak he thla kan cam kan Pa Pathian